Hi guys, manera boso tur sa, mi ta traha devotionals tur dia di Palabra di Dios, cada capitulo di cada buki cu mi ta bezig cu ne. Em, Den e temporada aki mi ta bezig cu New Testament, awor mi ta den Colossensenan, y semper bai ora mi haya un palabra di Señor, ora mi ta traha devotionals, mi ta keda medita den dje, anto asina e mi ta haya e rema. Durante e dia e Señor ta sigui papia cu mi a traves di e palabra e nan, a hiba mi den mas Skriturnan di Beibel, i esei ta local ku awe mi ta bin kompartí ku bosonan kon Señor a trese un palabra ku awe a trese ful un mensahe pa esaki pa mi por share ku bosonan pasobra e ta un temporada ku nos ta bibando aden ku Señor ta papiando i kier alertá nos. I esaki mi ke bai kompartí ku bosonan. Oke, promé mi bai kompartí e palabra aki ku bosonan mi ta bai hasi un orashon. Tata, pa tur esnan, Señor, Tata, cu ta bai li, lo hak e video aki, Tata, cu ta bai ricibi di bo palabra, Señor Jesus, Tata. La bo palabra, Señor, cu ta abo ta esun cu ta bai touch nan curason a traves di bo palabra. Spiritu Santo, mi ta yama bo bon beni den e hogar aki. Bin i habita, Señor, Tata, den e curasonnan, Señor, Tata. Nes momento aki, Tata, cu ta bai scucha bo palabra, Tata, laga nan ta tera fertil, Señor, Tata, unda cu nan por ricibi, Tata, di bo, Señor. Den nomber di Hesus Tata mi ta ora lo mainta Tata cu ta bo palabra Señor Tata laga mi ta un vaso usa door di bo Señor Tata haci mi bashi di mi mes Tata y pa mi por word yena door di bo Señor Tata pa mi por scucha lo pala abo ke bisa Tata Tata danki Señor Tata pe bo palabra danki pa alerta nos Tata den temporada aki Señor Tata cu tin nos dilanti Señor Tata danki pa pa e palabra aki Señor cu mi ta bay comparti Señor Tata. Bo abo lo toch, Señor, kada kurason, Tata, i abo lo duna, i abo lo duna nan komprendimentu i tendimentu, Señor, di Bo palabra, Tata. Danki, Kristu Hesus. Den nomber di Hesus mi ta ora. Amen i amen i amen. Oke, manera mi ta bisa boso nan, mi ta lesa nan e buki di Kolosensenan. Mi ta na kapitulo dos. Mi a highlight. kapítulo dos bersíkulo dos te ku kuatro i shete te ku djeskuatro. Aki nan bo mester pone aki nan pa boso mes bai lese, boso mes bai buska pa lokal mi ta bai bisa boso pa boso wak ku mi no ta bai ku mi no ta papia ku e loko. Loke ku masa ku loke mi a opservá di e parti aki nan ta ku nos mester keda enkurashá, uní ku otro den amor, alkansando tur e rikesa di komprendimentu i konosementu berdadero di e misterio di Dios, ku ta Kristu mes, den kende tur e tesoronan di sabiduria i konosementu ta skondí, firmemente airaigá i stablesí den fe. Esei ta pa nos keda enkurashá den esaki. Si di bèrdat bo ta keda den Kristu, si bèrdat bo sa ku e ta e kaminda, e bèrdat i bida, e ta enkurashando nos pa nos keda den esaki, pa nos por haña e komprendimentu i entendimentu ku e so tin, ku tin e skondí pa Su yunan, pa esnan ku ta busk'é. Amen. I ta alerto pa no wòrdu engañá. E ta bisa den versíkulo ocho aki nan, Mira, pa ningun hende no kohe boso preso dor di filosofia i engaño bano, segun tradishon di hende, segun e prinsipionan elemental di mundu i no segun Kristu. Dus ami a notá aki nan, si bo ta skucha un sonido ta mi baby den background, dus ami no ta bai stòp. Dus nos mester oa, nos mester alerto pa no wòrdu engañá dor di filosofia i engaño bano, tradishon di hende, prinsipionan elemental di mundu. Awor mi ta bin splika un tiki mas esaki pasobra esaki ta mi devotionals di Colesensenan. Pero djis di hasi esaki durante e dia, Señor a sigui na mi mas palabra, mas palabra, mas palabra. A traves di esaki por ku ta kultivá mi na otro kaminda den Beibel ku mi por kompartí algu ku boso. E palabra aki a hiba mi bek den Efesionan kapítulo kuatro versíkulo kuatro te ku diesinku. Mi ta lag'e aki nan pa boso mes bai lesa, pero awe mi ta bai lesa djes kuatro ku bosonan. E ta bisa, Pa nos no ta muchu no mucha mas tirá p'aki p'aya dor di olanan i hibá dor di tur bientu di doktrina, dor di triki di hende, dor di Astusia di trahamentu di plan engañoso. Awor pakico hende ta bay tras di doctrina falso y kere nan? Paso e doctrinanan aki ta duna nan loke nan kier ora nan pidi. Pero e hendenan aki no sa cu ta den trampa nan ta cay. En cambio Dios ta duna bo loke bo mester y no loke bo kier. Claro, e sa e deseonan di bo corazon, pero e tambe sa ki ora nan ta bon y ki ora nan ta malo. Y tambe e sa e intencion y motivacion di corazon di hende. Pasobra para skibida su palabra, Santiago kuater, versíkulo tres, Boso ta pidi i no ta risibí, pasobra boso ta pidi ku motibu robes, pa boso gast'é den boso plasernan. Proverbionan binti i un dos ta bisa tambe, Tur kaminda di hende ta rekto den su mes bista, ma Señor ta pisa kurason. Kon nos hende por ta asina hipókrita di adorá Dios, cu palabranan bunita, pero en berdad nos curason ta otro caminda, of kere den otro cos. Caminda, Señor mes ta bisa den su Palabra den Mateo seis binticuatro, Bo no por sirbi dos Dios, pasobra lo bo stima un y lo bo odie otro. Mi ta wili esei cu boso no. Den Mateo seis. 24, e ta bisa, Ningun hende no por sirbi dos shon, pasobra òf e lo odia esun i stima e otro, òf e lo ta leal na esun i despresia e otro. Boso no por sirbi Dios i rikesa. Isaías 29 djes 3 ta bisa, E señor a bisa, Pasobra hendenan aki ta aserká mi ku nan boka i ta onrá mi ku nan lepnan, ma nan kurason ta leu for di mi, i nan temor pa mi ta konsistí di mandamentu di hende ku nan ta siña for di kabes. Ku e mensahe aki awe tambe mi ke rekordá òf alertá tur e yunan pródigo pa boso bin bèk kas, bin bèk serka Señor, arepentí, bin bèk, boso sa ku nos ta bibando den último tempu, e señalnan ta bisto, ma ya no ta permití na niun hende, bin bèk. Ma n'e Palabra di Señor ta bisa, Proverbionan bintisiete un, No gaba tokante di e dia di mañan, pasobra bo no sa kiko un dia por trese. Santiago kuatro, versíkulo dies tres, dies kuatro ta bisa, Awor skucha, boso ku ta bisa, Awe òf mañan nos lo bai tal i tal stat, i keda un aña aña añanan, i hasi negoshi i saka ganashi. Ni sa boso no sa kon boso bida lo ta mañan. Boso ta djis un neblina ku ta paresé pa un poko tempu i despues ta desparesé. Des nos bida ta asina frágil. Disidí awe bin bèk kas. Kòrda, nos mester skohe, nos no por ta un pia den ku Señor i un pia for den mundu. Señor ta bin buska bèk esnan ku ta leal na dje. Ta tempu pa skohe, pasobra palabra di Señor mester bisa den Revelashon tres dje singu dje seis, Mi konosé bo obranan, ku bo no ta ni friu ni kayente. Mara bo tabata friu òf kayente. Asina anto, pasobra bo ta lou i ni kayente ni friu lo mi skupí bo for di mi boka. Des ki nan Señor ta bisa klaramente, nos no por skohe todos kaminda pareu. Nos no por ta lou. Òf nos ta friu, òf nos ta kayente. Òf nos ta ku Señor, òf nos ta den mundu. Sea skohe awe, repentí, bin bèk na Señor. Tambe mi ke alertá bo awe den palabra aki, Éxodo kapítulo binti dos binti tris, Esun ku ofresé sakrifisio na kualke dios, si no ta solamente na Señor, mester wòrdu destruí kompletamente. Éxodo binti, versíkulo tres, tambe ta bisa, Bo no mag tin otro dios mi dilanti. Esnan ku ta gusta lesa Sálmonan tambe ta bisa den den kapítulo ochenta i un, versíkulo nuebe pa djasun, No laga tin dios straño meimei di boso, ni adorá ningun dios stranhero. Ami, Señor, ta bo Dios, kende a saká bo for di tera di Egipto, algu nos ta bisa for di mundu, a habri bo boka hanchu i lo mi yené. Ma di mi ma mi pueblo no ke a skucha mi bos, i Israel no a obedesé mi. P'esei mi a entregá nan na e kapricho di nan kurason pa nan kana segun nan mes konsehonan. Ruman, si bo ta den kondishon aki, ruman, bo a pèrdè temor pa Señor. Mi tin ku bisa bo, bo ta mal pegá di bo kapricho di kurason i bo ta bisa ta siguiendo bo mes un kier, paso Señor mes a permití esei di bo kurason. Komo ku bo a rechasá for di komienso, kaba bo a rechasá su palabra, bo a rechasá su bos. Kuantu bes nos ta haya hendenan ta bini nos kaminda pa tenos di Kristu? Ami tabata einan. Ami tabata e persona einan. Mi no kier atende. Mi no a wòri, mi a ignorá e bos di Dios. Te ora bo ta haya bo na un situashon ku bo ta siguiendo bo mesun deseonan, siguiendo bo mesun kier ku no tin nada di haber ku Dios, anto bo no ta wòri pasobra bo ta pèrdè temor pa Señor. Repentí pasobra bo no kier ta den kondishonnan, pasobra Señor mes ta. Permití esaki den bo bida. I keremi, no wara te ora bo ta na kama di hospital kasi pa muri pa bo repentí òf bira for di un baldat, pasobra e tsei ta duru, ami tabata ta inan. I danki Dios, Dios a nan un chèns mas pa ami repentí i drechi mi bida, aunke nos bida mester ta konstantemente den un repentimentu sinsero, pasobra nos por faya inkonsiente, pero no keda peka konsientemente manera nos por. Pasobra Palabra di Dios ta bisa den Santiago kuater di shete, P'esei, pa esun ku sa di hasi loke ta bon i no ta hasié, p'e esaki ta piká. Ke men, si nos sa kiko ta malu i tòg nos ta hasi el, esei ta konta pa nos komo piká. Dus, stòp e. Galatianan kapítulo sinku, bersíkulo un, Ta pa libertat Kristu a hasi nos liber. P'esei keda para firme i no ser sometí atrobe na un yugo di sklabitut, des un yugo di piká, des e sklabitut di piká. Dos Pedro capítulo dos versículo binti un, binti dos, un play share esaki cu bosonan. Pasobra lo tabata mihó pa nan, pa nan si nan no a conoce e caminda di husticia cu despues di conoce esaki nan bira bai for di e mandamiento santo cu a wordo entrega na nan. A sosode cu nan conforme proverbionan berdadero, un cacho ta bolbe na su mes saka y un porco despues di a wordo bayan ta bolbe bai lora den lodo. Des esaki ta speshal pa e yunan pródigonan. Si bo konosé e Señor, si ya a bai un enkuentro ku e Señor i bo a bai bèk, ta manera un korpu ku a bai bèk den su mes lodo pa puntu. Kachó ku a bolbe na su mes saka, Señor a hasi bo liber pa hawa kualke koba ta bai bèk mundu. E ta bira mas pió pa bo. E huicio ta bira mas pisa pa bo ruman den e arrepenti. Oke, esaki mi ta rashiro di bosonan. Tambe mi ker si abo ta sinti ku bo a kaba di haña un sla of un alerto di Señor awor aki nan i bo ta puntra bo mes awor, Kon mi ta bay kuminsá? Mi ta un malbado? Bo tin e brahtica riba bo kabes, Hey, no wori, mi tambe tabata den posishon i nan, i Señor ta ambundá di miserikòrdia. Mi ta bay enkurashá bo ku e palabra aki. Den Numbernan dieskuater versíkulo diesocho ta bisa, Señor no ta rabia leyé, i ta abundá den miserikòrdia, i ta pordoná inikidat i transgreshon. Sa ku Señor ta korigí nos, eksortá nos i disipliná nos atraves di Su Palabra. Mi ta bai sera ku e último versíkulo aki. Boso por lesa Hebreonan diesdos. Versíkulo unu te ku shete, pero mi ta bai lesa seis pa boso, unda e ta bisa, Pasobra esnan ku Señor ta stima, e ta disipliná, i e ta suta tur yu ku e ta risibí. Shete ta sigui bisa, Komo disiplina boso tin ku soportá esaki, Dios lo trata boso manera ku yu. Manera cu un yu, cu yu, pasobra cual yu no ta ricibi disciplina cerca su tata? Ki men palabra di Señor pabia manera un sla pa nos, un alerto pa nos. Nos ta sinti nos malo tin ora, pero Señor ta apunta na e misericordia, no lubida esey. Bo tin tempo pa repenti, bo tin rosea den bo, tog? Ta tempo pa repenti, ta tempo pa bind'e, y e palabra kita pa bo. Ok, amen? Dus, ta keda nan apo pa aseptá e korekshon akí òf keda den rebeldia ku Señor? Nos ta kreá den e imágen i semehansa di Dios pa tin un relashon ku Dios bibu. Ningun otro dios riba e mundu akí por yena e bashí akí, yena e Ser di bo akí por kompleto manera e, pasobra e ta esun ke a kreá bo. Amén. Dors, si awe e palabra aki a touch bo un manera of otro, si el a hala bo atencion, si bo ta sinti cu el a touch bo corazon, si algo den bo, si Señor ta rabiando cu bo y bo mester un guia mas den esaki, hey, message mi libremente, cu bon intencion, si, cu bon intencion, pa nos por sigui cu de esaki, nos por ora pa bo, cualkier cos cu bo mester ayuda cu ne, nos por yuda bo den esaki cu e guia di e Spiritu Santo. Amen. Dus mi kier sera sa di orashon. Tata, danki Señor Tata pa e palabra aki Tata, ku Bo a trese awe Señor Tata, pa Bo pueblo Señor, pa tur esnan Tata ku ta skuak e vidio aki Tata. Danki Señor Tata pa nan bida Señor Tata, bendishona nan bida, duna nan, duna nan e revelashon fresko di Bo Señor Tata, touch nan kurason Tata, aserka nan bida Señor, aserka nan ogar Tata, Señor, una bes mas Tata.